best football na England. England. England, England don really try sha. For me, eh, for me, eh, England na very good team. Yes. Spain na so another good team. And but I France still choose also- France. France na France the na also na the a team good wey don team, play- but France don France dey play well for this World Cup and also England. But England don really play things wey be say um yeah dem try and na wetin dem suppose qualify for this semi final. For me, na mm. France play the best football. So which team will get the high, hardest journey for this semi final to reach this semi final? Hmm. For me, for me, arguably, eh, arguably for me, na um, Spain.

so na narrow escape wey dem do so na argentina really try hard sha especially that argentina versus egypt match wey They don everybody lose don see 2-0. say egypt don already qualify but na argentina later win am so i feel say argentina really get the hardest way to reach that semi-final. So So- now, for this four team wey dey the semi final uh, na na na the four teams suppose dey the final abi uh, some of them just get luck abi you get some team wey no just get wey suppose dey wey no dey. Uh, the four teams wey dey na team wey suppose dey sha but Portugal for dey there. for, for, for Portugal for dey for that semi-final but the the four teams wey dey the semi-final na team wey really dey good and they na people wey really wan win the world cup na first time The- wey top four team I in see. fifa ranking dey I play uh, semi-final so, so they deserve it totally. na portugal wey i feel say na dem suppose dey sh- dey sha

everything for starting from their back um, defense, midfield, attack. Like France na team wey get squad wey wey started for their goalkeeper to attack. France na the best team for me sha. So for the four team wey remain na wey dey play the semi-final,

also for check e dey their bench also even kante wey never play match sef for since um, wey the world cup start na still better player wey wey be say if him dey there eh, na him suppose start the game. for me eh i no dey go pass spain eh france dey get better bench but e no get anyhow wey you dey expect make people wey start no yeah. play well or maybe they no dey win their match but you see spain na their sub don dey win their match since against portugal yeah, nah, na merino i swear so and even uh, arsenal play even for quarter final uh, which team be that wey dem play sef like the one team wey dey play before ronaldo wey still merino come off uh, come cool. score so na na Spain Merino dey always come come turn up the game though Turn up their best player Lamine Yamal Yeah. he, he never dey turn They up never even do anything So- for this World Cup. na na Spain me I dey back up for that one So for, for this stage, now to play fine football where where where you dey for this semi-final, where be the best, I be now to just win match.

na na just to win yeah, match ju- wetin how you take win your match no the result no really matter sha so for this tournament now for like okay for this uh, four this thing four team wey remain which team don impress you the most for these four things wey wey dey sha the thing wey don impress me the most sha na argentina because because of the way wey they take play they don't really impress me, sha. I be like no be definitely which team don't impress like which coach don't impress you both for the tactics and the substitution. Okay, the coach wey don't really do well, sha. Na still Argentina because of the way we take dey play that Messi. If him comot, you know say if him comot that Messi, if Messi no start match, uh, problem go dey. and na messi be argentina the Omo. way everything take be Omo, I because swear. if argentina if messi no play argentina no go play if you watch their last match against switzerland dem mark am out, uh, they no dem play matter how- anything. they no play anything And you see, say Scaloni, he go dey bench, he watch as game dey be, sauce Yeah. wey he go bring.

the thing why i feel say they get the um, strongest fighting spirit for this stage now na england also england because if you go see watch how england take dey play you go know say england really dey hungry and they dey They wan- very they wan win the hardworking cup, oh. say they wan win this world cup the way they take dey hustle everything Yeah, that one. I dey very tight so e show say na england wey really wan win this world cup sha. But for me, eh, I still dey I still no go go past Argentina. Argentina if they don show am when they dey 2-0 down, Yeah. they fight to come back against Cape Verde. If they score, Cape Verde go score back. So, but England is a big a good job for me. I'm going with Argentina.